Zweetens, Aarbechtszäitverkierzung. Do wou op der enger Säit vun der Medail steet, Recht op Aarbecht, steet fir eis op der aner Säit, Recht op Net-Aarbecht, allerdéngs natierlech net an der Form vum Chômage. D'Verkierzung vun der Aarbechtszäit muss eng zentral sozial Perspektiv bleiwen. Wann den allgemenge Wuesstum vun der Produktivitéit net ëmgesat gëtt an eng allgemeng Aarbechtszäitverkierzung, da muss et zur Aarbechtslosegkeet kommen. Aarbechtslosegkeet ass déi schlëmmste Form vun Aarbechtszäitverkierzung, well se esou ongläich wéi nëmme méiglech verdeelt ass, déi eng, déi schaffen, An esouguer Tendenz ëmmer méi laang, an déi aner hunn iwwerhaapt keng Aarbecht. Stellt Iech emol vir, mir hätten haut nach Aarbechtszäite wéi virun 100 Joer. Wéi héich wär dann eléischt d'Aarbechtslosegkeet? Zënter Joerzingten ass awer de Produktivitéitsfortschrëtt net méi an Aarbechtszäitverkierzung ëmgesat ginn, soss léiche mer, liesen ech bei seriösen Ekonomisten, soss léiche mer entretemps schonn wäit ënnert der 30 Stonnewoch als normal Aarbechtszäit. Hei geet et awer net nëmmen ëm eng besser Verdeelung vun der Aarbecht als Mëttel géint d'Aarbechtslosegkeet. Jiddweree weess et, wéi schwéier et ass, Beruff a Familljeliewen, Kannererzéiung an esou weider matenaner ze verbannen, wéi schwéier et ass, sech um kulturelle Liewen ze bedeelegen, wéi schwéier et ass, sech um demokratesche politesche Liewen ze bedeelegen bei den Aarbechtszäite vun haut. Et geet awer nach méi fundamental drëm, méi eng grouss Souveränitéit iwwert eis Zäit ze kréien, d'Zäit vun der Selbstbestëmmung, d'Zäit fir eng Liewensgestaltung, déi net den Uerderen vun engem Patron an net den Zwäng vun der ekonomescher Effikassitéit ausgesat ginn. D'Räich vun der Fräiheet, sot. Deen ale Mann Boite virun 150 Joer, d'Räich vun der Fräiheet, fänkt souguer an enger sozialistescher oder kommunistescher Gesellschaft léischt un, ausserhalb der Aarbechtszäit, dat heescht also ausserhalb de Contrainten vun der ekonomescher Effikassitéit. Zu der Diskussioun iwwert en anert Wuesstumsmodell gehéiert onbedéngt also d'Verkierzung vun der legaler Aarbechtszäit, a selbstverständlech ouni Lounverloscht, eleng schonst wënst där Ëmverdeelungsfro, vun där ech virdru scho geschwat hunn. Mir wëssen natierlech och, dass Fräizäit net automatesch Entfalung an Emanzipatioun bedeit. dass dat och nei Forme vun Entfriemung kann unhuelen, op déi mär mussen agoen. Déi emanzipatoresch Notzung vun der Fräizäit, fir et emol esou e bësse verkierzt auszedrécken, dat ass awer dann net nëmmen eng Fro vun Educatioun an esou dees. Dat ass dann och d'Fro vun engem Produktionsmodell, deen dauernd muss nei Bedürfnisser schafen, fir de Benefiss an d'Akkumulatioun ofzesécheren, onofhängeg vun hirem wierklechen Notzen, dann ass et also d'Fro vun eisem Wirtschaftsmodell. Drëttens, Aarbecht a Sozialstaat. De Minister Frieden huet, wéi en an der Presentatioun vum Budget gefrot huet, wéi laang de Sozialstaat nach ze finanzéiere wär, dee Kleeschen oder déi Kaskoversécherung, wéi en dat genannt huet, an huet dann natierlech och ganz treffend awer gesot, D'Leit géifen net alleguerten de Sozialstaat op déi selwecht Aart a Weis definéieren. Ech hunn nach eng Kéier nogelies, wéi beispillsweis d'Fédération des Artisans, also d'Patronat oder d'Funktionäre vum Patronat, de Sozialstaat definéieren, eng staatlech Hëllef fir déi Leit an extremer Nout. Dat heescht also de Sozialstaat reduzéiert op eng karitativ Aktioun vun der Gemeinschaft. Wann dat de Sozialstaat wär, da géif et e schonns bei den Afe ginn, well och bei deenen hëlleft d'Gemeinschaft an enger extremer Noutsituatioun deem eenzelnen Af oder der eenzelner Äffin. Déi nei Formel vun der selektiver, déi nei offiziell Regierungsformel vun der selektiver Sozialpolitik, déi réckelt geféierlech no un déi Patronatsvirstellunge vun enger karitativer Sozialpolitik erun, Sozialepicerien amplaz de Mindestloun ze erhéijen. E moderne Sozialstaat ass genau dat net. Et ass e komplext Reegelwierk, haaptsächlech ronderëm déi lounofhängeg Aarbecht, universell Rechter fir déi Leit, déi vun hirer Aarbecht liewen, Rechter, déi hinnen et net noutwendeg maachen, fir an eng Sozialepicerie ze pilgeren. Also eng selektiv Sozialpolitik gëtt eigentlech nëmmen dann gebraucht, kënnt ee soen, wann de Sozialstaat net funktionéiert. An ech mengen, dat ass och den Hannergrond vun deem Slogan vun der selektiver Sozialpolitik. Universal Rechter ass de Sozialstaat, an et ass selbstverständlech, dass déi Rechter net vum Himmel gefall sinn. sinn och net an engem Sozialdialog an an enger Tripartite ausgehandelt ginn, sondern déi Rechter, déi sinn an engem joerhonnertlaange Sozialkonflikt erstridde ginn, géint d'Patronat a géint déi destruktiv Logik vum sougenannte fräie Moart. An an deene Rechter, an deenen universelle Rechter, déi do erstridde gi sinn, ronderëmt déi lounofhängeg Aarbecht, do läit, menge mär, och potentiell d'Entwécklung vun engem Statut vum Salarié Drun, dat heescht eng Ausweidung vun deene Rechter a vläicht esouguer eng Kéier d'Iwwerwannung vum Salariat, wann een dorënner d'Ënneruerdnung ënnert d'Kapital versteet. E ganz groussen Deel, dat ass awer och Eng wichteg Bemierkung, Haaptsächlech vun Déngschtleeschtungen ass an eiser Gesellschaft nach ëmmer onbezuelten Aarbecht, haaptsächlech am Kader vun der Famill. Mir fuerdere jo net déi ze bezuelen, géif ech mengen, well domadder negativ Niewewierkungen, gesellschaftlech Niewewierkunge verbonne wären. Mir hätten awer gären, datt se gerecht opgedeelt gëtt, virun allem tëschent Männer a Fraen. A mir hätte gär, an da kommen ech also op d'Aarbechtszäitverkierzung zréck, mir hätte gären, datt niewent der Erwerbsaarbecht genuch Zäit bleift fir déi do Zorte vun nëtzlecher, awer onbezuelter Aktivitéit. An dann awer erëm eng Kéier, opgepasst, däerf awer dann erëm net esou sinn, datt d'Benevolat an deenen ënnerschiddlechste Formen, also onbezuelten Aarbecht, zu neie Forme vun Ausbeutung féiert. Véiertens, d'Rechter op der Aarbecht. Mat dem Schrëtt an de Büro oder an d'Fabrick gëtt de sougenannte fräie Bierger seng Citoyennetéit haut of. Vun do un huet hien ze follegen. Zwar sinn an deene vergaangene Joerzingte gewësse Matbestëmmungsrechter vun de Belegschaften agefouert ginn, awer vun enger wierklecher Kontroll, enger seriöser partieller Verfügungsgewalt, also der Ofschafung vun dem Gehorsam am Betrib, si mer nach ëmmer wäit ewech. Nach ëmmer decidéiert d'Patronat d'Aktionären, iwwert Astellungen, iwwert Ofbau vun Aarbechtsplazen, iwwert d'Zoumaache vu ganze Betriber, iwwert d'Delokaliséierungen an esou virun. A mir fannen dat nach ëmmer net selbstverständlech. An dofir menge mer, dass och d'Rechter vum Personal a vun de Gewerkschaften onbedéngt mussen ausgebaut ginn. um Niveau vum eenzelne Betrib, um Niveau vun de multinationale Gruppen, um Niveau vun de politeschen Entscheedungen, och am ekonomesch-soziale Beräich a selbstverständlech iwwert déi ganz ekonomesch Gestioun, iwwert d'Aarbechtsplazen. A wann et net anescht geet, fir seng Fuerderungen duerchzesetzen, da muss d'Recht op Streik bestoe bleiwen an esouguer ausgebaut ginn.